Apostolika tiegħu Gaudete et Exultate, il-Papa Franġisku jitkellem dwar żewġ għedewwa sottili tal-qdusija, dawk li huwa jsejħilhom żewġ falsifikazzjonijiet li jistgħu jiżgwidawna. Huma żewġ ereżiji li nibtu fl-ewwel sekli tal-ħajja Nisranija imma li għadhom attwali b'mod allarmanti. Imma liema huma dawn iż-żewġ għedewwa?
Għalkemm id-dokument Ifirħu u Thennew jidher dokument aċċessibbli ħafna, u fil-fatt hekk hu, huwa hija ittra sabiħa mhux twila żżejjed illi fiha il-Papa jaqsam magħna riflessjonijiet tiegħu dwar il-qdusija, ispirati dejjem mit-tagħlim tal-Knisja, mill-Iskrittura Mqaddsa, imma hemm kapitlu, it-tieni wieħed, illi forsi jidher daqsxejn iktar kumpless. Huwa kapitlu li fih il-Papa jitkellem dwar żewġ perikli li hu jħoss li huma attwali daqs kemm kienu fiż-żminijiet klassiċi tal-ħajja tal-Knisja għall-mixja tal-qdusija. Dawn huma, minn naħa, il-Pelaġjaniżmu u mill-oħra l-Njostiċiżmu. Dawn kienu żewġ ereżiji kbar tas-snin bikrin tal-Knisja li fixklu lil ħafna Insara u ġew miġġielda minn dawk li ddefendew il-fidi. Fi kliem sempliċi biex ma nkunx jien li qed nikkumplika iżjed dak li pprova bi kliem tajjeb ħafna jispjegalna l-Papa, dawn huma żewġ tentazzjonijiet. Minn naħa illi naħsbu illi l-qdusija ma tistax tintlaħaq għax hija xi ħaġa għolja wisq, xi ħaġa magħmula biss għall-perfetti, xi ħaġa illi tintlaħaq biss b'astrazzjoni kbira tal-ħsieb, xi ħaġa fl-arja allura. xi ħaġa li hija ta' Alla u li allura l-bniedem qatt ma jista' jilħaqha għax qiegħda fi xkaffa għolja wisq. Min-naħa l-oħra, il-ħsieb jew it-tentazzjoni li l-qdusija nistgħu niksbuha bir-rieda tagħna biss, bl-isforzi umani tagħna biss, u allura bl-opri li nagħmlu aħna. Kemm waħda u kemm l-oħra huma estremitajiet illi ifixkluna milli nilħqu l-mira tagħna illi nwieġbu għas-sejħa qdusija. Għaliex? Għaliex il-qdusija fl-aħħar mill-aħħar hija l-koperazzjoni tagħna, il-koperazzjoni tal-bniedem bid-djufija tiegħu mar-rieda Huma l-opra tal-grazzja ta' Alla li jista' kollox. Id-djufijiet, id-dnubiet, in-nuqqasijiet m'għandhomx għax jaqtgħulna qalbna, għax il-Mulej, fil-ħniena u fl-imħabba kbira tiegħu, għalkemm u għax jaf illi aħna dgħajfin, inewwlilna jdejh u jurina l-imħabba kollha tiegħu. Għalhekk, dawk li jixtiequ jimxu t-triq tal-qdusija m'għandu xejn ma għandhom iħallu xejn jaqtagħlhom qalbhom. Mill-banda l-oħra, iridu joqogħdu ħafna attenti minn dik it-tentazzjoni li jaħsbu li jistgħu jakkwistaw il-qdusija bir-rieda jew bil-kapaċitajiet, bil-ħiliet, tagħhom biss. Għandna bżonn il-grazzja ta' Alla. Ma' dawn iż-żewġ tentazzjonijiet li huma ħafna attwali, kif qed naraw, u mhumiex xi ħaġa biss tal-antik, tal-ewwel żminijiet tal-Knisja, inżidu oħra, It-tentazzjoni illi naħsbu illi s-Saltna ta' Alla hija xi realtà astratta illi għad naslu biex nifhmuha jew nagħmlu parti minnha fl-aħħar taż-żmien, fl-eskatoloġija, f'meta ssir il-laqgħa definittiva tagħna mal-Mulej wara din il-ħajja. Huwa minnu li hemmhekk naslu għall-kontemplazzjoni sħiħa u eterna ta' Alla. illi ħalaqna u li għamilna proprju biex inkunu miegħu għal dejjem. Imma s-Saltna t'Alla, Ġesù, ġie biex isejħilna nagħmlu parti minnha u nibnuha hawnhekk, f'din id-dinja. Niftakru li Ġesù innifsu, minn Alla sar bniedem proprju biex jagħmel parti mir-realtà tagħna l-bnedmin. U allura anki aħna, jekk irridu nsiru qaddisin, hemm bżonn li nibnu s-Saltna ta' Alla hawnhekk, issa, illum għal bħutna l-bnedmin, anki f'dik is-soċjetà li forsi tipprofessa li ma tridx taf b'Alla, li Alla ma jeżistix, li Alla għalija ma jfisser xejn. Hemmhekk il-bniedem, u b'mod speċjali n-Nisrani, hemm bżonn li jwassal lil Alla u proprju jsejjaħ bl-eżempju iktar milli bil-kliem il-ħutu l-bnedmin biex isiru qaddisin. F'dan għandna l-għajnuna u l-grazzja speċjali tal-Ispirtu s-Santu. U magħha, iżid il-Papa, għandna wkoll l-eżempju, l-għajnuna, l-interċessjoni ta' Ommna Marija u tal-qaddisin. Ejjew niftakru b'mod speċjali aħna, il-poplu Malti, illi għandna tant għal qalbna il-qima, id-devozzjoni lejn il-qaddisin, illi lil dawn il-qaddisin nagħmlulhom festi tant sbieħ, speċjalment fl-istaġun tas-sajf. Illi fuq kollox il-qaddisin qegħdin hawn biex jakkumpanjawna, biex jimxu magħna, mhux biex jibqgħu fuq dak il-padestall fejn poġġejnihom u fejn tassew jixirqilhom li jkunu meqjuma, ammirati u mweġġħa, imma fuq kollox biex jimxu magħna f'din it-triq u juruna li imqar qalb l-imperfezzjonijiet tal-ħajja tagħna, aħna wkoll nistgħu naslu għall-qdusija u magħna hemm bżonn inkaxkru oħrajn.